Aros i fod y ti dim hast yn y byd Ni'n dau mor hapus byth yn drist doed a ddil Y dyddiau braf jyst ti a fi Shwmae, fi yw Doctor Tom Evans. Helo, fi yw Doctor Tom Evans. Shwmai, fi yw Dr Tom Evans. Helo, fi yw Dr Tom Evans. Ti'n gallu gwneud hyn. Ti'n gallu gwneud hyn. Haia! Kayleigh? Be ti'n neud 'ma? Meddwl swn i'n popo draw i weld 'y mrawd i. Wy'n gweithio. Allai'm neud hyn nawr. Ma' rhai' fi siarad gyda... Ma' nhw 'di bod yn aros. Pwy sy wedi? Y teulu 'ma. Ma' rhai' fi ddweud wrthyn nhw. Drych. Alli di ddim bod 'ma. Fi'n gwbo. Mae'n iawn. Nai aros, fel arfer. Ond paid cymryd gormod o amser achos ma stuff da ni neud. Ond dyw o oer faint o... Sai'n gwybod faint... Oh come on, dere mlan, chop chop! Ok, paid mynd mlan. Wi ofn. Wel ti odd moyn neud e. Wi'n gwybod, ond nes di... Nes i be? Oh come on, ma gwedd cartre Ffraneg fi da ti neud. A ma raid i fi mynd lawr i'r bae i gwrdd a'r twins. Ma'r tywydd yn boiling bro. A nes di addo i fi. Mae'n amser i ti fynd i... Neidio. Xactamundo. Ac os nad wyt ti, wel... Ti oedd hwnna. Ceiri, paid. Stopa bod yn gymaint o twat, Mister in the top sets all the time, a dera i neidio 'da ni. Ma fe'n laff! A sdim byd arall i neud o for hyn anyway. Ar ôl i ti neidio, ma dy galon di'n curo a ma'r adrenalin yn pwmpo. Ma pawb yn neud e. Tro dwetha o'n i lawr na, o'dd o'dd y twins, methu un ohonyn nhw, sai'n siwr pa un, ond... Achos eu bo nhw'r un peth. Fi'n gwbo! Anyway, nath un ohonyn nhw wneud fflip 'ma a ysgoi shopping trolley gan fod fe ddu. A glanio, bang, yn y dŵr. Swnio fel lot o hwyl. A ti'n gallu gweiddi ar yr Harbour Patrol, ti'n gallu rhoi bach o lip i nhw, taflu cerrig, a wedyn ma' nhw'n chas at ti. Ma' fel bod nhw'n meddwl bod nhw'n rhyw fath o special forces neu rhywbeth. Ond so nhw'n gallu neud unrhyw beth. So nhw'n gallu cyffwrdd ni. Ma' fe fel rhywbeth allan o Call of Duty Warzone. Ti 'di ware fe? Course. Fi 'di gorffen e. Hmm? Ti dal yn safo i brynu Pet Shop ar Animal Crossing? Gad dy geg. Mae'n rili anodd. Ti'n mynd i gael dy ddal, ti'n gwybod? Wel, o' ti bron â chael dy ddal gan mam dro diwetha. Yn rhedeg lan star, yn stocian, mae'n dod o lawr yn esgus bod ti 'di bod yn cael cawod. Well i ti wneud e, neu os nag wyt ti, mae pawb yn mynd i galw fi'n idiot 'to. Dy brawd pathetic. Eh, dwi ddim yn pathetic. Trio dweud 'na wrth fy ffrindiau i. Maen nhw barod yn cael go arna fi achos ti, ti'n gwbo. Really? Ie. Maen nhw'n cymryd y mic allan ai oherwydd y can i. I'd never turn my chair round for you. Reit horrible mae merched amdano fe. Maen nhw'n constant agro ar y chat. Maen nhw'n meddwl bod fi'n showan off. Maen nhw just yn jealous. Fi'n caru fe. Ti'n gwybod ni? A na pam fi'n neidio. I cael nhw lan. Yna pam dyle ti? So, ti'n dod? Chi'n gwybod bod e'n mynd i ddigwydd. Chi'n gwybod bod chi'n mynd i gael trwbl. Chi'n rhybyddio nhw, wrth gwrs, ond maen nhw'n meddwl i bod nhw'n well na chathod. Mwy na naw bywyd. Ni dweithon nhw so ni'n gwybod beth sydd dan y dŵr a bod y cerrynt yn symud pethau rownd. Jyst achos i bod nhw'n gallu gweld y gwaelod ar adegau, maen nhw'n meddwl bod popeth yn iawn. Sdim syniad dyn nhw am y rybys sy'n e. Roedd hwn yn borthladd gweithiol slawer dydd. Fan hyn oedd y llongau a gludo i glo dros yr holl fyd wedi docio. O'ch chi ffili gweud dim wrthyn nhw chwel. Wi wedi bod yn gweithio yma nawr ers rhyw ddeg mlynedd a sdim byd yn newid. Y gweud y gwir oedd rai o riant y plant sy'n neud e nawr yn neidio mewn unen pryn ni. A ni'n gofyn iddyn nhw gael gair, ond na gyd maen nhw'n dweud yw, well it never harmed us, am reswm twp. Rwy'n cofio ni'n dain chwarae yn y goedwig ddi Law yn llaw ac yn codi braw at gofion li

Mae'r dŵr yn o'r gallu bod mor o'r a 3 gradd Celsius. 10 gradd Celsius ac mae hypothermia dechrau mewn 30 munud.

Drych! Ti bron yn gallu gweld y gweilod. Mae'r wal yn ymestyn allan chydig, so mae rhaid ti jyst neidio digon pell i ysgoia. Deall? Na. O na fe, achos ti byth di neud e. Chwarae plant. Ti'n galw fi'n plentyn? Na, Ond... O, oh, ie. Yeah. Mi wyt ti. Unbelievable. Mae pawb yn neud hyn, ti'n gwybod, heb law amdano ti, fy mrawd mawr, dog sy'n gwrtho neu unrhyw beth hwyl. Mae ffrindiau fi'n dod dead arms i fi achos ti, ti'n gwybod. Prif fachgen perffaith. Maen nhw'n gadael fi mas o toilet gossips, a maen nhw'n gwrtho drannu fags dy fi. Katie, paid smygu. Ie, sain a signo mewn. Mae cariadon nhw'n neidio, a brawdur nhw. Os yn gared i ti? Ie, ond ti yn brawd i mi. Brawd mawr sy'n fod i bod yn cool, ond sy'n just, well, a nerd. Beth ti'n moyn i fi wneud? Dangosa iddyn nhw. Dangos beth iddyn nhw? Dangos bod ti'n gallu bod yn cool. Bod ti'n gallu bod yn ice cold. Please. Sa'n gallu para dwrnod arall yn nhw'n cymryd y mic. OK. OK, na i wneud e. Dyna mrawd di. Ti gallu helpu fi? Be? Sut? Ti moyn i fi gwthio ti mewn? Dweud wrtha i be mae lle gorau i neidio. Siwr di osgoi'r crap dan y dŵr. Wel, mae hwnna'n anodd. Weithiau ti'n gallu gweld a weithiau ti ddim. Just cer amdani. Gret. Teimlo cam mil gwell nawr.

i weld ni. Os ti eisiau cynulleidfa? Wel, dyna pam y ffôn dyn ni. Na i ffilmo ti. Profa dy hun iddyn nhw, iddo fi. Go on, chop chop, cer amdani. Oce, okay. pa mi ymlaen? Fi ofyn. Wel, ti oedd moyn wneud e. Yn gwybod, ond... Nes ti... Nes i be? Come on! Go! Come on! Ta beth, mae'r alwad yn dod. Gallai ddweud chi nawr, mae ngalon i'n curo. No, mae rhan arall ono fe'n gobeithio taw rhywun yn chwarae gwmpas yw e. Nôl y polyn a'i fachu am aswr dŵr. Ond y diwrnod hwnnw, oedd e'n wahanol. Deimles i fe fan hyn, yn fy stwmog. Ond fi'n credu nethon ni gyd. A mae plant yn ei gyd yn dwse, mynd i'r un ysgol. Beth diwetha chi moyn yw llusgo'ch plentyn eich hunan mas. Chi'n gwybod be? Nethon ni fyw gyda fe fel sy gorchydd dros yn penne ni. Pob yn yr tymor neu ddiwedd yr aroliadau, pan oedd yr hael yn dod allan o'n nhw mas. Yna fe o'n nhw, iste wrth ymyl y doc a'i choesau dros yr ochr yn siglo nôl ymlaen. A do, ar adegau, oedd dyn yn teimlo'n aeddigeddus iawn. Yn aeddigeddus o'r amser fi o'n i'n ei wneud e. Wel, o'n i'n neud gwmwys yr un peth. O'n i'n gwybod am y peryglon, ond yr oedrannau, a chi'n meddwl eich bod chi'n mynd i fyw am byth. Pan ddath yr alwad, gymrodd e ddim yn hir i ni gyrraedd. Unwaith i ni glywed nhw'n dweud y bai, a gan ei bod hi'n bnawn ddydd Gwener poeth, o'n i'n gwybod taw plant yn neidio fydde fe. O'n i jyst yn gwyddio, nid fy mlant i oedd e. Ty beth, mae ni cyrraedd y doc. Roedd rai o'r plant dal yna, gwalch gwlyb, crynu, llefen. Deg gradd wrth tymeredd y dŵr y diwrnod hwnnw. Ie, yeah. o'r iawn. Mae corff yn y dŵr. Wel, cer ymlaen de. Am beth ti'n aros? Oce, okay, pa i'n ymlaen? Wel, ti oedd moyn neud e. Dwi'n gwybod. I ti. Ond nes ti... Nes i be? Der ymlaen. Dweda. Dweda be digwyddodd. Mynd amdani. Cau fy llygaid, bwrw'r dŵr ac wedyn nofio i'r wyneb. Hawdd, ie? Teimlad ofnadw ym môn fy stumog. Paid neud e! Nerfau. Bu'n eofn. Bu'n ddewr. Wi'n neidio. Wi'n teimlo'r awel yn chwibanu heibio fy nghlustiau a thrwy fy ngwallt. Wi'n bwrw'r dŵr yn galed. Mae'n llosgi, ond dyw e ddim yn boeth. Mae'n rhewi. Wi'n ebychu ac yn llyncu dŵr, a mae'n llosgi fy llwnc. Wi'n cwympo am sy'n teimlo fel bythbathoedd. Wi'n agor fy llygaid ac yn edrych mewn i bin dwll o ole. Methu anadlu. Brwydro i gyrraedd y wyneb. Mae'n pellhau ac yn pellhau oddi wrthyf. Wy'n blin o'n dwll. Dim egni o gwbl. Wy'n teimlo fi yna'n yn cwmpo. Methu anadlu. Dwi'n teimlo fy sgyfaint yn llenwi gyda blas dŵr ffiaidd. Mae'n tywallu. Yna, mae rhywbeth yn hyrddio tuag ataf. Braich o gwmpas y mrest. Mae rhywbeth cryf, pwerus yn tynnu fi i fyny. Yn cyrraedd y wyneb ac yn anadlu'n drwm. Heb bychu am rawyr iach. Aroglaf ddiesel drewllyd. Ac yna mae polyn yn ymddangos ac yn tasgu dŵr yn fy ngwyneb. Wy'n dal ymlaen yn dynn. Wi'n edrych rownd ac yn weld di yn y dŵr. Yr ysdi fi'n ymdrechu. Neidio mewn ar fôl i, tynnu fi'r wyneb, a'n achub fi. Ond yna, ti di dyflannu. Tan y wyneb. Wedi dy lyncu gan y dŵr. Kayleigh Wel dere mlan de. Am be ti'n aros? Ok, paid mynd mlan. Wel ti odd moyn neud hyn. Wi'n gwbod. Ond nes di... Nes i be? Nes di... Nes di... Fi'n gwbo. Ma' 'na deulu. Wastad yr un peth. Rhaid fi fynd. Shwmae, fi yw Doctor Tom Evans. Mister a Misus Davies. Mae'n flin 'da fi. Oedd y paramedics yna mewn eiliadau a llwyddan nhw i sefydlogi'ch plentyn, ond ar hyn o bryd, mae'r ymennydd wedi ei niweidio'n wael. Mae fe mewn coma. prin mae'r ymennydd yn gweithredu. Sai'n sôn am gorff arnofiol ei mab yn cael ei fachu o'r dŵr gyda pholyn, na'r ffaith bod yr Harbour Feistr a'r paramedics yn gwybod bod dim gobaith, bod hanner eu benglog wedi docio fel pêl-droed angen aer. Bod ei wyneb wedi chwyddo'n barod gyda'r trawiad o be bynnag a forodd e. Mae'r tad yn beichio crio. Mae'r fam yn ddideimlad. Maen nhw'n edrych arno fi, yn crefu rhywbeth, sicrhad o ryw fath, cysur. Ond fedra i ddim. Achos wi'n ôl fan hyn. Ar y diwrnod yna, pan neidiais i mewn, a drues di'n achub i, ac edrychais amdanat ti, ond... o' ti 'di mynd. Do, fe ffindon nhw ti, ond oedd hi'n rhy hwyr. Oedd y difrod wedi ei wneud. Treulio'r mis neu ddau nesaf nôl ymlaen i'r ysbyty, a oedd y doctoriaid yn anhygoel, ond oedd hi'n rhy hwyr. Farws di i mreichiau Mam. Rhoddwyd y organau i wyddoniaeth. Oedd hwnna'n gysur mawr i Mam, gwybod na farwestyn ofer. Dwi'n sori. Ddylwn i ddim fod wedi. Na. Fi na dyle fod wedi. Ildio i ti. Bod mor dwp! Fi'n colli ti. Rwy'n dy golli di. Nawr, wy'n trio ngorau i achub pobl eraill. Ac ambell dro wy'n llwyddo, ond pan dwi ddim, wy'n meddwl amdanat ti. A'r diwrnod ofnadw 'na. Ac rwy'n meddwl am popeth yr oeddet, a phopeth y gallent wedi bod, a shwt ddaeth popeth i ben mewn eiliad. A shwt mae'n rhaid i fi wneud gwaniaeth, achos os na... Rwy'n cofio'r tro pan o'n ni yn dau yn saith, ar adeg bant i guddio ar y traeth.

Lle bynnag teimlaf dysbrydu dan gilydd fyddwn ni, y dyddiau braf jyst ti a fi.